Di meha şeşan de Xwedê Milyaket Cibraîl şand bajarekî Celîlê ku navê wê Nisret bû. Ba keçikekê ku dergistiya mirovekî bi navê Usif bû. Usif Ji mala Dawûd bû. Navê keçikê jî Meryem bû. Cibraîl hat ba wê û jê re got. Silav li te, ey keçika ku kerama Xwedê li ser e, Xwedan bi te re ye. Meryem bi vê silavê şaşma û fikirî, Ka ev çi silav e? Milyaket jê re got. Ya Meryem! Netirse. Kerema Xwedê li te bûye. Vaye tê bi zaro bibî û tê kurekî bînî û navê wî Îsa deynî. Ew ê mezin be û wê jê re kurê yê herî berz bê gotin. Û xudan Xwedê Wê textê bavê wî Dawût bide wî. Û ew ê her û her li ser mala Aqûb padîşahiyê bike û dawiya padîşahiya wî nayê. Meryemê ji Milya Ket re got. Ma gelo ev ê çawa çêbe? Çimkî tu mêr nêzîkî min nebûne. Milya Ket lê vegerand û got. Ruhê pîroz wê bê ser te û tê bikevî bin hêza siya wî yê herî berz. Ji ber vê yekê wê ji wî pîrozê ku wê ji te çêbere kurê Xwedê bê gotin. Û va ye, Elîzabeta ku mirova te ye, ew jî di vê pîrîtiya xwe ve bi kurekî bi zar we ye. Ya ku jê re digotin ku zarokan nayîne, va ye, Ew di heyva xwe ya şeşan de ye. Çimkî tu tişt li ber Xwedê ne zehmet e. Meryemê got. Va me, ez cêrî ya Xudan im. Bila wek ku te gotî ji min re bibe. Piştre milyaket ji ba wê çû. Meryem Rabû di wan rojan de bi lez çû nav çiyan, bajarekî ji bajarên cûr de. Ew gihîşt mala Zekeriya û silav li Elîzabetê kir. Gava ku Elîzabetê silava Meryemê bihîst, zarok di zikê wê de xwe tev da û Elîzabet bi ruhê pîroz tije bû û bi dengekî bilind got, Tu di nav jinan de pîroz î û berê zikê te pîroz e. Ma ez kî me Heta ku diya xwe danê min bê ba min. Çimkî gava dengê silava te ket gohê min, zarok şahiyê xwe di zikê min de tev da. Xwe zî bi wê ya ku bawer kir. Ew tiştên ku ji aliyê xwe dan ve jê re hatine gotin. wê bên cî. Hingê Meryemê got. Canê min pesnê Xudan dide. Û ruhê min bi Xelaskarê min Xwedê şa dibe. Çimkî wî li nizmahiya ceriya xwe nêrî. Îcar ji niha û pê ve hemû nifş wê ji min re bêjin xwe zî bi te. Çimkî Xwedayê Hêzdar tiştê mezin ji min re kirin. Navê wî pîroz e. Û rehma wî nifş bi nifş li ser wan e yên ku ji wî ditirsin. Wî bi zendê xwe qudreta xwe nîşan da û wî yên di dilê xwe de pozbilind ji hev belav kirin. Wî yên mezin ji textên wan anîn xwarê û yên nizim bilind kirin. Yên birçî bi tiştên qenc têr kirin. û yên dewlemend destvala rê kirin. Wî rehma xwe anî bîra xwe û alîkariya xulamê xwe Îsraîl kir. Çawa ku ji bav û kalê me re, ji birahim û dundana wî re soza xwe ji bo her û her daye. Meryem nêzîkê sê mehan li ba Elîzabetê ma. Û paşê vegeriya mala xwe. Lê berî ku ew bizewicin û bigihîjin hev, xuya bû ku ew bi ruhê pîroz bizaroye. Dergistiyê wê Ûsiv mirovekî rast bû û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê, wî niyet kir ku wê bi dizî berde. Ew hê li ser vê yekê difikirî, milyaketekî xudan di xewinê de lê xuya bû û jê re wiha got. Ey Usûvê kurê Dawûd! Netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinitî bînî, çimkî yê ku di malzaroka wê de çêbûye ji Rûhê Pîroz e. Ew ê kurekî bîne û tê navê wî Îsa deynî, çimkî ew ê gelê xwe ji guneyên wan xilas bike. Ev hemû çêbûn da ku peyva Xwedam bi devê pêxember gotibû bê cîh. Vaye, keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne û wê navê wî Îmanuel deynin. Ku bê vergerandin Xwedê bi me re ye. Û her kes çû bajarê xwe da ku xwe bide nivîsîn. Usif jî ji bajarê Nisreta Celîlê çû Beytlehmê. Bajarê Dawût ê li Cûwistanê çimkî ew ji mala Dawût û ji bavkê wî bû. Ew çû wê derê da ku xwe bi dergîstiya xwe Meryemê re bide nivîsîn. Dergîstiya wî jî bi zaro bû. Gava ew li Beytlehmê bûn, dema zarokanîna wê hat, û wê kurê xwe yê nuxurî anî. Wê zarokê xwe di pêçekê de pêça û di afirekî de danî. Çimkî cihê wan Li mêvanxanê tune bû. Îcar li wê derdorê şivanan bi şev li çolê li ber keriyên xwe nobe digirt. Milyaketekî xudan ji wan re xuya bû û rûmeta xudan hawirdora wan kir ronahî. Tirseke mezin ket ser wan. Milyaket ji wan re got. Netirsin. Ez hatime ku ez mizgîniya şabûneke mezin bidim we ku ji tevahiya gel re ye. Îro li bajarê Dawût xilaskarek ji we re çêbûye. Ew jî Xuda Mesîh e. Bila ev ji we re bibe nîşan. Hûn ê zarokekî di pêçekê de pêçayî û di afirekî de razayî bibînin. û ji nişkê ve ordiyekê leşkerên ezmên bi milyaket re xuya bûn. Pesnê Xwedê didan û gotin, Li bilindahiyan ji Xwedê re rûmet û li ser erdê li ser wanên ku Xwedê ji wan razî ye silamet. Çaxê milyaket ji dora wan hilkişiyan ezmên, şivanan ji hev re got, De werin em herin Beytlehmê û vî tiştê bûyî yê ku Xudan bi me daye zanîn bibînin. Îcar ew bi lez çûn. Wan Meryem, Usif û zarokê di afir de razayî dîtin. Gava ew dîtin wan ew xebera ku li ser zarok bihîstibûn belav kirin. Hemû yên ku ev bihîstin li tiştên ku şivanan ji wan re got şaş man. Lê Meryemê ev xeberên ha hemû di dilê xwe de hil dianîn û kûr li ser wan difikirî. Şivan vegeriyan, ji bo tiştên dîtî û bihîstî pesnê Xwedê didan û rûmet didanê. Her tiştî bi awayê ku ji wan re hatibû gotin dîtibûn. Çaxê heşt roj temam bûn, ew hat sinetkirin û navê wî Îsa danîn. Wek ku hê berî ew bikeve zikê diya xwe, milyaket gotibû. Îcar di dema Hêrodes padîşah de, Çaxê Îsa li Beytlehema cihûstanê çê bû, ji rojhilat stêrnas hatin Orşilîmê û pirsîn. Ka patîşahên cuyan ê ku çêbûye li ku derê ye? Me li rojhilat stêra wî dît û em hatin ku biparêzin wî. Gava ku Hêrodes padîşah ev yek bihîst, ew û hemû Orşilîm jî pê re bizdiya. Wî hemû serekên kahînan û şerîetzan li hevdû ciwan din û ji wan pirsî, Ka Mesîh wê li ku derê çêbe? Wan jê re got. Li Beytlehma Cihustanê. Çimkî bi destê pêxember wiha hatiye nivîsîn, Û tu, ey Beytlehma li welatê Cîhuda, tu di nav serwerên Cîhuda de bi tu awayî ne ya herî kêmî. Çimkî Ew serdarê ku şivantiya gelê min ê Îsraîl bike wêştera be. Li ser vê yekê Hêrodis bi dizî gazî stêrnasan kir û ji wan qenc hîn bû ku stêr kîngê xwe ya bûye. Di pey de wî ew şandin Beytlehmê û ji wan re got, Herin û qenc li zarok bigerin. Gava ku we ew dît, haya min pê bixin da ku ez jî bêm û biperizim wî. Piştî bihîstina gotina padîşah ew ketin rêya xwe. Ew stêra ku li rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta. Gava ku wan jî stêr dît bi şahiyekî mezin dilgeş bûn. Ew ketin malê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin çûn ser çokan û perizîn wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr, cewîşêrîn û mûrî pêşkêşî wî kirin. Piştî ku di xewna xwe de hatin tenbîhkirin da ku ve negerin ba Hêrodes, ew di reyekî din re çûn welatê xwe. Û gava rojên paqijbûna wan li gor Şerîeta Mûsa temam bûn, zarok birin Orşelîmê, da ku wî pêşkêşî xudan bikin. Wek ku di Şerîeta Xwdan de hatiye nivîsîn. Her zarokê nêr û nixurî wê nedrê Xwdan be. Û li gor gotina Şerîeta Xwdan. Cotek kevokên qumrî an du ferxên kevokan. Jê re bikin gorî. Hingê li Orşelîmê mirovek hebû ku gelek rast û Xwedê tirs bû. Navê wî Şimûn bû. Ew li hêviyê bû ku Îsraîl bê handan. Ruhê Pîroz li ser wî bû û Ruhê Pîroz bi wî dabû zanîn ku berî dîtina Mesîhê Xudan ew mirinê nabîne. Bi rêberiya ruh ew hat perestgehê. Gava dê û bavê wî ji bo pêkanîna şerîetê Îsayê zarok anîn perestgehê. Şimûn rahişt wî û ew xist simbiza xwe. Wî pesnê Xwedê da û got, Ya Xuda, niha li gor gotina xwe xulamê xwe bi selamet berde. Çimkî çavên min xilaskirina te dît. A ku te li ber çavê hemû miletan amade kiriye, rona hêya ku çavê miletan vedike û rûmeta ji bo gelê te yê Îsraîl e. Dê û bavê wî li wan gotinên Şimûn gelek şaş man. Şimûn ew pîroz kirin û ji diya wî Meryemê re got, Ev zarokê ha ji bo ketin û rabûna gelekan li Îsraîlê hatiye danîn û ew nîşaneke ku li hember derkevin da ku fikirên dilê gelekan bê kifşkirin û şûrek wê di dilê te de re jî here wî qul bike. Û li wê derê pêxemberek hebû, navê wê Hana bû. Ew keça Fanûwel û ji eşîreya Aşêr bû. Ew gelek pîr bû. Û piştî keçikaniya xwe heft salan bi mêrê xwe re mabû. Û piştre heta heştê û çar salan jinebî mabû. Wê dev ji pereskeyê bernedida û bi şev û roj bi dua û rojî diperîzî Xwedê. Ew jî di wê kêlikê de hat pesnê Xwedê de û wê li ser wî ji yên ku Li hêviya xilasiya Orşelîmê bûn re got. Û çaxê wan li gor şerîeta Xudan her tişt pêk anî, vegeriyan bajarê xwe Nisreta Celîlê. Îcar zarok mezin dibû, bi hêz dibû û bi şêhrazayiyê tije dibû û qenciya Xwedê jî li ser wî bû. Dê û bavê wî her sal di cejna derbasbûnê de diçûn Orşelîmê. Gava Îsa dibû diwanzdeh salî ew li gor adeta cejnê dîsa hilkişiyan Orşelîmê. Piştî ku wan rojan cejnê temam kirin û vegeriyan Îsayê zarok li Orşelîmê ma. Heya dê û bavê wî jê tune bû. Di gumana wan de ew jî di nav koma Rêwîyan de ye û ew rojekê rê veçûn. Hê ji nû ve di nav mirov û nasên xwe de li wî geriyan. Gava wan ew nedît, Ew vegeriyan Urşelîmê û lê geriyan. Di roja sisiyan de wan ew di pereskeyê de dît. Ew di nav mamosteyên şerîetê de rûniştî bû. Guh dida wan û pirs ji wan dikirin. Hemûyên ku gotinên wî dibihîstin li Şehrezayî û bersivên wî şaştman. Dema dê û bavê wî ew dîtin gelek şaşman. Diya wî ji wî re got. Kurê min, te çima wisa li me kir? Ez û bavê te em bi xem û xiyal li te digeriyan. Wî ji wan re got. Çima hûn li min geriyan? Ma we nezanibû ku divê ez li mala bavê xwe bim? Lê wan manaya gotinên wî fehm nekir. Îcar Îsa bi wan re daket û çû bajarê Nisretê û biya wan dikir. Lê diya wî ev tiştên ha hemû di dilê xwe de hilanî. Îsa jî bi şehrazayiyê pêş ve diçû û mezin dibû. Ew li ber Xwedê û li ber mirovan keremdar bû.